Ka kite koe ngā rae ki Ākarana me, hū! Hākaro koe he ao hau tēnei e hau mai ana koe. Te nuinga o ngā tāima haere ake e mātou ki Ākarana nei, ko haka kana pāngia ngā mea katoa. Koina ana te mahinga o ngā rāhoreng e whakatika o rātou kai i tupu ake au me ngā mea pērā.

Te mea o te rino kia kore i waikura ai, koia tera te mea nui i mahi nei mātou i a ēnei nā. Brass me te Muck Metal, e haka kanapaingia tērā. and stainless. Haka kanapingi, just polish them all up kia maere te hanga i. Ooh, pai e. Tīmatatanga o tēnei mahi, i tangohia ngā Waikura, ngā peita, ngā mea katoa pērā. Tangotango here, and then tahi anō ka tāti te polish. Kia pau katoa ngā, ngā mea rakuraku nei, tahi anō ka kapangia. Paru ngā mahi.

Haere te kura i Whangape. Kore te to mātou māhita kura tae te haka hua taku ingoa, a Kuhata. Ka haka aro ai, tera pea me haka huingia ki a Hone. Ā, māmā anō iho tērā mā, mā te nuinga o te kāinga. Nā, koia tērā taku ingoa i a au nei. Te mea mutunga te whai power i te kāinga, ko mātou. Horekau he kupu mō te power i aua wā. He mea nui tērā i hau mai tō mātou kāinga. te nuinga o Whangape pērā. I think tētahi o ngā mea i hoko, mea tūtahi i hoko, he fridge, he aka kōpuke o ō mātou kai. Whānau mai taku pāpā i Whangape. Rapu moni ana ngā iwi nei, you know, taku pāpā me taku māmā, taiena ka moe. Ka haere rāua ki Ngātaki. I reira rāua keri kāpia ana. Kāni te roa. I laki a ia, nā te mea i pātata ana rātou ki te moana, ē, ka, mo tahi o rātou kai, he kai kaura, tahi noa toa ka rukuruku. Me rātou tana first hoping e kaura, tata ia kia mate, you know, ā, kau tino hohonu, but i rapa atu toa tana kaura, ka oma mai te mea atu ki a tana tama, taku māmā, ī, ko whai kai rāua, you know, te kaura nei. But after that, ko Kahatoa te rapu kaimoana, you know. Kei reira ano nga kaimoana. Haere ki Auckland.

Tekau mā whā tau ka haere mai ki Ākarana. Māu e taku pāpā, runga tō māua taraka, he wāhi taraka taretare nei. Ka māua haerenga mai. Tata o aru haora tahi no ka tae mai ki Akaranga o tae te te kainga e o roa e mutu hore kau nga rori pene i a e nei na i na nga mauto e nei hore kau pera kiri kiri kata te nuinga o nga rori o te kainga ka tino hihia ana nga mea hanga horo nei te haere. Tēnā, whai kā pai ana koe? Hū, ko kite koe ngā wāhine nei i aru ana i a koe. Ka kite koe ngā rae ki Ākarana me, hū, hākāro koe he ao hau tēnei e hau mai ana koe. Taku riuinga te kainga, ka tāteu te mahi i te wheketere pēra haka kanapa mea i. Ngā mea mō ngā mōtakā nei. Au me taku pāpā. Ka neke loa māu e mahia nei te tāone, ka hokingia māu e te business nei. Waina te mate taku pāpā, kaha tua te mahi, i mutu ngenge ana au, haere tonu tua te mahi. Nā te un, our dad ngenge ana au, no, we still go. So, pāti tupu ake ahau me wēnā haka aro, you know. I mea ana te nuinga o ngā tāngata o te kāinga, you know, haere atu koe ki Ākarana, kua whai hoa nō hea kē atu, you know. Ka. Ki te au tāku hakaaro, ii, tērā pea nō hia kē noki. Tō mātou tutakitanga ka kore nō te kāinga ana noki. kāinga ana taku māmā, nō reira, so, hānga pātata anō. I tāti mai i reira. Takoha nō ngā kōmine. I mea te taku kani ea, whai hoa ana au, hihi nei te moe taku hoa. Well, āpōpō ka haere tātou. Haere tātou tūtaki o rātou tana whānau. Ka haere mātou. Ko aku mātua, taku kani, Haere katoa, me nga tamahi, haere katoa ma te tana kainga, te tu, te tutaki ki a, ki a ratou. Tino rangatira ahau, na ratou to ratou mahi. Big thing. Mea nui tera. Te haere te patai ki a ratou, pena wa atena to ratou kotiro, hei hoa maku. Ha kainga iwi. Nana mo mau e tanuki mea tame raua tupu ake ne. Ka mate mai taku papa taku mama na ka tahi roi ka hau mai te wheketere. Ka nui nga mea kau tino mohio ana ina te taha o nga te kawana nei ngi nga the taxes the GST ka nui nga mea pera kau o mohio. Ma tana haunga mai, tahi ai e ka haka tikatika o era mea. Tuhituhi whikawhika nei ka u tino marama ana me na mahi kia. Awa, haere. Mahi tena. Ka hina ka kite mea penei. Kia ora. Kei reira nga painga, ano kei reira ano etahi taimahatanga enoki. Enari e pai ana. Na te mea kei reira ia. E e kukume ana ngā reina kia kore te hōiho e oma. Kei reira anō. So anō, pai. Kia pai anō ngā motokā o te haere ki ngā mahi, i te nuinga o ngā kaumātua, ngā i ērā wā, ka nui te tawhiti i ō rātou haerenga ki te mahi. Koia o ērā o mātou kai o ērā wā ai, ngā mea taretare. Yeah, eh, ka nui waku uncle ki nau o rātou ka. Te nuinga o ngā mea i haere mai me ngā motokā pai nei, ko ngā mea i haere ki ngā pakanga i tāwāhi, Vietnam, eh, Singapore. Ka, ka mutu rātou i reira ka hoki mai te kāinga me o rātou ka. Tahi nā te mea e green, you know, ko green hornet ia, te mea whero, a red terror. Kia hanga o Porangi. Ina kei te tāngata e hoko ngā mea pēnei, ka kaha te kai hinu, ā, engari e pai ana, e pai ana. Hoena e hoa. Kei mihini hoki te kāinga. Hoena anō, kei tōtō ngā mea a te kāinga. Haerekinga ki te tuari tērā pea tēnā wāteana. Tēnā hanga tawhiti ana te haere, nē? Pai te mārō te haere. Koina ana tērā te mahinga o ngā rāhore e whakatika o rātou kai. I wēra wā, tahina koe ka mōhio ki ngā mihini nei, ina ngā tools nei, ina sixths, eighteenths, ngā spanner nei, ratchets, ngā mea katoa pērā. Ā, i tupu ake au me ngā mea pērā. Ka nui ngā kāi pēnei i taku hihi e taima i a au e tupu ake nei, kou whai moni ana te hoko. Nā, ka noho me ngā mea taretare nei. Hono to mātou haerenga mai ki Ākarana nei, tino mea mātou kia rapu oranga mo mātou, you know. Te nuinga o ngā tāima hārakinga i mate ki Ākarana nei, pēnā kā pēnei, ko Haka Kanapāngia ngā mea katoa, o Te Mihīni ngā mea katoa, ngā wīra ngā mea katoa Haka Kanapāngia. I hakarau, ko whai mea pai au pena tae ana te haere horo, you know, if you can go fast, you're cool. Engari, kaumātua haere, don't need it. Kia hango hōhā ake au, then hokongia, hokongia, and rapu me ahau anō. E mea tawhiti o tawhito ano ai. Looking good bro. Nga mātua a Pio i manaaki taku pāpā, a Hiri. Beautiful. Koia te mea tuatahi o rātou. It's my second favourite car this year, no?

Nā te putanga mai ngā boys nei, huri kōro pai taku ao. Ko hoki au ki muri, ainei nā. But nō, i haka rangatira rātou taku ao. Hear that Chevy whine, eh?

Tika ana kia hanga tini ana nga hoihoi a enei na e Woi. Oh well. Ko tera ta ahua o enei momo waka na, nga nga shiv nga bow tie ne? Ahua kopeke ana ne? Ae kia hanga mahara ake ko pai te hare. Ae. Kaupene ia enei. Tēnei mō ngā mihiri o mea rorohiko ai kia pai te haere. Nari i mua ra ko taringa nake me o ringaringa. E tupu ake ratou me o ratou mātua i to ratou pāpā usually te mea mahi mihiri, mahi ea nga mea katoa. Nga traka, nga car.

Nga pereti tika mo te tunutunu tuatua. Not a Ford, they taste different. But if you were living in Whangape, where would you buy your car from? Through an agent. Oh, through a GM agent, aye. Oh. But um, I think the Fords had more options than the GM i aua rā. Nā. I think you're just making it up out. I tōtō ana māu i a māua anō. Engari, Taenga ake ki wetahi taima, a me hakai pai tu tona than taku. Kei a koe te tino waka, na ka whai koe te lotto, aha te tino waka? Maku? Ai. Oh, e hoa. I think it'll still have to be an old Ford.

Kei Waikumu tenei, ka nui ratou, ko aku krani kei Koninoki, te nuinga o ratou, a to matou whanau kei konei. Aini ake nei kia hangoa whai taime nei tatou, haere peka pera atu tatou te kite. Hei, actually it could be a hundred dollars.

Engari pai te āhua o te cemetery. Nā wai i whakatika? Ara nāku. Nā ngā tamariki nei, ā hei? Oh, pai. I ngā rā o mua, ko wai anake kei konei? Ko taku kani, ko Maraea. Koia te mea tuatahi konei. Piki whawhai i Whangape. ā, kia hakahokingia rātou ki te kāinga. Nā taku kāni māmā tahi whenua i hoko mai i Waikumete, koia tērā te tīmatatanga o ā mātou i noho i konei. But ahakoa pērā, he wā anō kei te kāinga, you know.

And crush them up for road metal i whāngai. Āe, āe, āe, āe, he pai ana, he pai ana, takoto, takoto. Aunt. Pēhā rānei ngā kōrero pēnā ora ana te kaumātua nei? Ka nui wana kōrero hārikehi nei i inu, kia hakamāmā ai ngā, ngā āhuatanga pēnei. Āe. Ka mea, Ka tae mai te tangata tuatahi ki au, me mai ki au he hoko, tae mai te invitation a tō tamaiti. Noa, e pēnā ai. Pai e hoa, te pai o te poira, kai ka kohia mai he kāri ki roto o tana business. Kia noki, pena rongo ana au e tai i ngā kaumātua kōrero ana te tātou reo, oh he reo ana te kāinga, pai, pai, He pai te rere and ko Purenga Taringa hakarongo ai. Hehehehehe! Koia e mea a Karia te Porowhera, moe anō koe, tō poi ko te poi nanakia. Ko kou anatake ko au here atu ki tō huritau engari ki te business me hoko motakāwia ai. Nē te ata pono marika.

It's not a religion, mate. Settle down. Nā te pātatatanga, pēnā hāngai taimaha ana, o haere mai kone te ia ana ki ngā iwi nei. Ahakoa kore rātou hakautu i a au, pai ana, e pai ana. Time i a koutou pēpi ana, kore taea te mea a Hiri, kua ruruingia. Mahara ana koe? Kore taenga i a Ngawhana nei te haka huipi ingoa taku pa, a te old man, a Hiri. I a Lily na? Yeah.

Koina anō, koina anō. He mea nui he aroha kia pai ana ki ngā tāngata i ō taha, ē? Koia wērā ngā mea.

Titanga ki waho, oh e hoa, ka tino aroha ki kainga. Ko hihete hoki, no, i roto te ngakau kei reira ano te te hihia, te kite te kainga ano. Koe oe ranga, te ahuatanga i a enei rau. Ka hokinga mahara ki a rātou. Ka tino aroha atu ki a rātou i noho mokemoke nei i te kāinga. Hākua haere ki hia, kei reira ana te ngākau. Pēnā kaha ana te iwi o te kāinga te tōia ai te kāinga, kei a rātou. Ā, mea nui tērā, mea nui tērā. Pēnā taea ana konei, pēnā kau taea ana, āpe. I suppose I'll have to drive, bro? Thank you.

Ka kite ngā kanohi ka hoki whakaaro. E hoki whakaaro atu ki a koutou rā, i manaakihia tēnei he rangatahi au i taua wā.